Pɛ fie a yɛadua nkradodua wɔ hɔ. Sɛ fie no yɛsi yɛ ansa na yɛadua nkradodua no a, hwɛ so wɔatumi asi bi aka ho a. Hmm. Hwɛ so wɔatumi asi bi aka ho a. Wɔn ntumi nsi da, gye so wɔatu nkradodua no afiri fie hɔ. Sɛ obi pɛ sɛ ɔmu obi ntwa a, ɔsaman wo. Wɔka sɛ kyire nyɛ wo a, Ba yi dua wei, ɛno no so na ɛɛm akatua no firi ba. Ɛsɛ mm. nkran de dua yɛn mpɛ dede. Mpɛ dede. Sɛ ebi wɔ ofie a sɛ obɛnya sika akasa wɔn atɔ machine si bɔ nyi kunkunkunkunkum wɔbɛtɔ baala bɛ wunya ntua nti ɛbɛbɛ bɛtwa akaliɛ mu ɛbɛyɛ mu ne sisi dan mu wɔ. Ɛno nti so obi wu ne yɛpɛ sɛ nsaman kɔm si a. Yɛde bɔfe bɛrima na yɛde nneɛma aka ho na yɛfrɛ ne kra no sɛ, kɔyɛ dede. Gabi, bɔfe bɛrima wɔ fie a, mhm. ɔbaa bi a ɔwɔ fie obia no wonya awoɔ. Sɛ bɔfe bɛrima wɔ fie a, woda wo so daeɛ wonkae da. Deɛ wɔ mu nie, nkontommire yɛnnua no wɔ fie. Ɛsɛ sɛ wo fie ba yie wɔ hu a ɔmmu na ne yam hyi no paw. Wokɔte ahaban foforɔ na ɔde to kontommire mu ɛnyɛ adwuma. Saa. Sɛ ebi wɔ wo fie a, anadwo twelve to one, kurom ayɛ dinn no, wo deɛ bue wo mpoma na tɛ hɔ dinn na hwɛ so. Ɛyɛ te sɛ.
Atiefoɔ ne ahwɛfoɔ, ɛma obi biara akwaaba de ba Gyamase State TV. Me a mekasa yi, me din de Gabriel, sɛ wɔfrɛ me Gabi Angel nso a, mɛgye wo so. Ɛnnɛ, me ne End Time Prophet asan ahyia biom. Wonim sɛ, sɛ yɛne End Time hyia a, na yɛnnuro ne nhaban na yɛbɛsua.

Tweedamfo Nyankopɔn yɛda wo ase, Ahonhobaa mu Nyankopɔn yɛda wo ase, Kantankrankyi Nyankopɔn yɛda wo ase, Omintim no Nyankopɔn yɛda wo ase, Ɔsoro Mununkum Nyankopɔn yɛda wo ase, Ɔsoro Aprannaa Nyankopɔn yɛda wo ase. Yɛde dwumadie nyinaa hyɛ wo nsa, wo na wo yɛ a ɛhyɛ ma animuonyam ba mu. Ɔsorosoroni, dwumadie yi nkɔ n'awieɛ na yɛnya nyinasoɔ papa. wɔ wo nsa mu wɔ din mu amen amen gabi ɛnda kɔ aba bio um video a yɛdi kan yɛyɛ no yɛka sɛ yɛbɛkyerɛ nnoɔma a ɛwɔ nhaban mu ɛfiri sɛ nhaban wɔ tumi ana tumi nso so wɔ nhaban mu um yɛka tweta brane atweata asɛm ɛnie yɛka sɛ next video no yɛde dwumadi a ɛdie ɛbɛba aba abɛkyerɛ wo Woi twe tan Gabi ɔno ne nhini ɔhono
pɛ bi bɛɛma a wo ho nni hɔ wei mede kyɛ mo kwa bɛɛma a wo ho nni hɔ kɔ pɛ ne nhini no bi wo deɛ sɛ bɔnsam koraa na akunu bɛɛma a kɔ pɛ ne nhini no bi wo pɛ a twa so wo horo ho wai aduane fitaa wei na ɛwɔ ho no aduane fitaa no ebi ni. Wo wae a enie? Fa to boɔ so, bobɔ so, fa akakaduro fa tum. Sɛ ne bɛɛma no awu ten thousand years, ɔno deɛ wɔmfa ntua, ɔbɛda a wɔmfa ntua, adeɛ kye ɔntua. Hmm, ei, wɔnam hɔnom a na waka, mekɔyɔ, mekɔdi, mekɔyɔ, mekɔdi. Saa ɛmɛɛma, ɛmɛɛmaduro wei ara yi nso so no, Wo a woawo a wo ba ntumi nnanteɛ, wo ba no wo so ɔyare, ɔyɛ nsuo ba. Mmarimaduro yi a mede akyerɛ wo yi ara yi, pɛ ne nhini no bi. Wopɛ ne nhini no bi a, pɛ akakaduro kakra fa tom. Bra ne yɛtwe ata no no. Bra ne yɛtwe ata. Okay.
Pɛ w'aduro.
Dua yi wɔ aduru, ayɛ a yɛfrɛ no waduru, yɛ wɔ mu fufuo no, pɛ bi fa bu toɔ. Fa boɔ to so, fa gu awan ho no, fa gu so. Woyam a, woyam a twa ho hyia. Woyam ne nyinaa na wotwa ho hyia. Woyam ne nyinaa na wotwa ho hyia. Nka so wɔ biara ho.
Anɔpa, anayɛ. Woyɛ a, nka so wɔ biara ho. Wokɔpɛ a, kɔpɛ no ahomakye. Hunu sɛ ha na ɛwɔ. Wokɔ a, bɔ agow mprɛnsa. Ka kyerɛ no sɛ, 'Minim sɛ wowɔ tumi a na mebɛfa akɔ fie akɔsa me ba yareɛ. Me ba, ɔntumi nnante. Me ba no yɛ sɛ ɔyɛ nsuo ba. Wɔto hɔnom a na wɔtwe no kɔn. Wɔyɛ ne ho te sɛ ɔwɔ. Wɔyɛ ne ho sɛ dabodaboɔ a ɔda nsuo mu. Mepɛ sɛ mede wo ka nipadua no a, ntu mfiri ne so. Woyam wie a, anɔpa no sa no bɛntoa mmienu. Ne nansa soɔ, sane bɛ ntoa mmienu.
Adeɛ nkye no, wonhunu no ayɛ dɛn? Wasɔre toa no na ɔka, Mama, mɛdi fufuo. Ɛnyɛ biribiara, ɛyɛ brane atweata. Brane atweata. Na Gabi, woahu sɛ meka kyerɛɛ wo n'ano sɛ yɛbɛkyerɛ nhaban a abayifoɔ di so agorɔ? Wokae, wokae. Na gye brane atweata no to nkyɛn. Saa nhaban a abayifoɔ di so agorɔ no, yɛnnua no wɔ fie. Wodua no wɔ fie. Ɛyɛ nsunsuansoɔ bebree na ɛde brɛ nipadua. Ɛdi nkan wei yɛfrɛ no agyegye nkruma. N'aba nie.
Yɛma biara so a yɛbɛka ne dwumadie yi die baako. Wei ɔbaa a wɔno deɛ ɔno deɛ ɔso wɔ mmɛɛma asɛm wɔ yaawu. Ɔmpɛ agyegye nkruma na aba yi bi. Aba no ahaa yɛ bibi ba nie agyegye nkruma na ɛni. Dua wei nko ara na seesei yi a n'ahaban yi aguo yi, wotan n'ahaban no de to nsuo mu a, ɛnuru anwummerɛ na asan asɔre. Wow!
Agyegye nkruma, ɛwɔ tumi bi a sɛ obi asɛe w'abrabɔ, obi se wɔmma wo nkɔ so, obi se wɔmma wo nyɛ yie, Sikahyeɛ, a yɛfrɛ no basahyeɛ adeɛ, ɔde bi atoo so a, ɛyɛ agyegye nkruma, ɛna ɔsam a wɔma no. Agyegye nkruma yi ara yi. Yɛ.
Ɛno, ɛna ɔsam a woyɛ dɛn, ɛma no. Ɛno nso so no, ɛyɛ abayifoɔ dua. Ɛyɛ abayifoɔ dua nti sɛ bi bɛsi wo fie sɛ kim, ka hunu sɛ worestate ɔko foforɔ. Wopɛ n'aba no a, woyi a, Gabi, woahu sedeɛ meyi no yi? Gye baako na yi. Wowɔ wowɔ mpena bi a kyerɛ no na family planning na ɛmoa. Ahaa. So yɛ wɔn sɛ tuntum bi hyɛ mu. Saa tuntum yi a ɛhyɛ mu yi ankasa ankasa no. Mhm. Wei wɔn sɛ sɛ dan yɛ tuntum. Wei wo wo mmea no a ahaa. Wɔn sɛ fitaa bi hyɛ mu. Mm. Yi fitaa no bi. Mhm. Yi fitaa no yɛ. Woyi fitaa yi a. Mhm. Wɔba a wɔn pɛ sɛ. wɔbɛwoɔ. Wɔpɛ sɛ wɔtete n'awoɔ ntam. Monkɔyɛ family planning. Bosome biara no, wɔmene baako. Wɔmene baako. Wow. Wɔmene baako sɛ eki mu. Wɔn apɔnkɔ mforo no. Awoɔ wɔnwo. Wow. Awoɔ adi awoɔ wɔnwo. Gye sɛ yɛde brane atua tan yɛ adeɛ ama no ansa na wayɛ dɛn. Wow. Saa bosome yi no ara mu na ɔnomeeɛ no, ɔmeneeɛ no, wawo. Te saa saa bosome yi no mu no, ɔnwo, ɔnyem, na wakɔ akɔwo. Ei! Hmm. Wei yɛ agyegye nkruma. N'adwuma baako no no. Wei yɛ nkradudua. Me me se me deɛ ntam. Hwɛ, wo deɛ, Gabi, me turo challenge ama obiara a wɔwɔ Ghana ha. wɔwɔ wiase a, me number no yɛ zero two four nine sixty seventy sixty one. Pɛ fie a yɛdua nkradodua wɔ hɔ. Sɛ fie no yɛsi yɛn ansa na yɛdua nkradodua no a, hwɛ so wɔatumi asi bi aka ho a. Hmm. Hwɛ so wɔatumi asi bi aka ho a. Wɔn ntumi nsi da gye so wɔatu nkradodua no afiri fie hɔ ansa na wɔatumi asi efie no bi aka ho. Na Gabi, adeɛ baako nie, Nkran-Duadua abayifoɔ di so agorɔ paa, woahu sɛ ne agyegye nkuruma no nyinaa n'ahaban no yɛ pɛ paa, sedeɛ ɛfa bɔ wɔn bra no yɛ pɛ, sedeɛ wɔatoto wɔn nhoma afa wɔn mu no yɛ pɛ. Na tie, Nkran-Duadua, na meka kyerɛ wo sɛ, ɛtwira duru yɛ Nkran-Duadua. Sɛ obi wɔ hɔ nom etwerɛ wɔ no so, wobu nkran dedua yi a, ɔn sɛ ahoma bi firi mu aba. Teaa. Teaa, ɛno na mekura mu yi. Wei ɛnyɛ aduro na waka sɛ sensɛn hɔ. Ahoma wei, camera mfa. Ahoma wei, sɛ obi rebɛyɛ wo azaa a, ɔse ae, metwe ahaban ama no asensɛn hɔ. Ɛnie, Saa nwoma wei ara na wɔde yɛ. Wei, ɛyɛ twerɛ aduro. Ɛno nti na wobu a na ahuro yɛ den firi mu ba no. Sɛ obi pɛ sɛ ɔmu obi ntwa a, ɔsaman wo. Wɔka sɛ tire nyɛ wo a, bayi dua wei, ɛno no so na ɛɛm akatua no firi ba. Ɛno nti woyɛ dɛn wobɛtwa. Wotwa nso so na ahuro bɛfiri w'ano ayɛ dɛn aba. Na ahuro no ba saa no a. Gabi, ɛno ara nso sɛnea yɛde sa twerɛ no ma wo. Ei. Aa, wonim, yɛ sekan a yɛde twaa kwan no, ɛno ara na yɛde yɛ dɛn? Ɛsan ba fie. Sɛ sekan no ɛbu koraa a, yɛde ba fie. San de ba. Na deɛ ɛwom baako ne sɛ, abayifoɔ pɛ so agodie paa. Mɛsrɛ wo a ɛbi si wo fie. Tu aseɛ firi hɔ, te sɛ efie no mu ntumi nsi da. Tu aseɛ firi hɔ, na ɛm, ɛnta mpratwɔ mentwa w'ano. Ɛɛ, sɛdeɛ ahaban yi, yɛsi yɛ ka n'asɛm yi, ɛkyerɛ sɛ me kora mpo, ɛkyerɛ sɛ ahaban no, seesei no masuro, enti sɛ, sɛ obi pɛ sɛ wɔntu a, ɛwɔ a, amammerɛ bi a ɛwɔ sɛ wɔyɛ anaa? Wei no nso so no, mede rekyɛ wɔn kwa, sɛ ebi wɔ ofie na wopɛ sɛ wotu aseɛ a, Tie deɛ merekyerɛ wo yi, Pɛ obi a n'adwene nyɛ adwuma anaasɛ kɔwensani. Kɔwensani na ɛbɛtu a, ma no nom nsa mmoro ansa na watu. Deɛ n'adwene nyɛ adwuma na ɛbɛtu a, sɛ ɔnim gyɔɔt ɔnom, ɔnim wii nom, ɔnim biribi a ɔnim yɛ biara, ma no yɛ bi ansa na watu. Na adeɛ baako nie, sɛ ɔtu Ɛfiri hɔnom a, Sasan di wɔn no akyi. Sasan bɛdi wɔn no akyi mma fie hɔnom mpoɔ so biom. Ɛfiri sɛ nkradadua ɛmpɛ dede. Sɛ ebi wɔ ofie a, sɛ wobɛnya sika aka sɛ o matɔ machine si bɔ nyi kunkunkunkunkum, wobɛtɔ. By like bɛɛ wonya ntwea nti ɛbɛba abɛtwa akaleɛ mu, ɛbɛyɛ mum na ɛsisi dan mu hɔ. Ei! Wei yɛfrɛ no asaawa. Asaawa, Buroni asaawa, nie.
Woahu sɛ no soso no, ayi te sɛ nkran dedua no ara. Asaawa yi nso so wɔ wo fie a, adeɛ baako a ɛwɔ fie hɔnom ne sɛ, efie hɔ nkwadaa, ɛde ɔhaw ne amaneɛ yɛ den brɛ wɔn. Ɛkwan bɛn so? Adeɛ baako nie, ɛde yareɛ nyareɛ bɛbrɛ wɔn, titiriw honam ani nyareɛ. Ɛyɛ sɛ asaawa no, sɛ ɛba a wonhunu na mogyamogya bi abɛgyinagyina ho. But ɛsɔ adeɛ a ɛyɛ green. Ɛno nti obiara resɔre wɔ fie hɔnom a, ɛde nkekaawa ba wɔn abrabɔ mu. Ei! Ah, wonim. Mese asaawa yi ara yi, Gabi, obi tumi dua bi wɔ ne fie. Efie hɔnom mmaayewa, sɛ wɔbɛnya awareɛ, ɛyɛ den. Wow! Monnya awareɛ da, ɛfiri sɛ wei, n'aba no bi nie, wei na yɛfrɛ no atɛntɛnhuo no. Sɛ ɛpae a, mhm. ɛpae sɛsiɛ yɛ a, ɛhu a ɛhu kɔ akyiri. Mhm. Ana woyɛ deɛ nso so, wei wɔ fie a, efie hɔnom akwadaa bi a wɔsɔre biara hunu na dagya ɛda. Ɛte sɛ nkradodua. Ahunu abaayewa bi a wɔsɔre wɔ fie hɔnom adagya da. Ɛfiri sɛ wei no, wɔhunu w'adagya a wawarew. Agyegye Nkrumah, Ohunu w'adagya, w'aware wo. Abayifoɔ di so agorɔ. Na me wie abɛkyerɛ wo stadium kɛseɛ paa a abayifoɔ pɛ so kɔ.
Ahaban mmienu aka. Ɛno ne stadium kɛseɛ a abayifoɔ pɛ so kɔ paa. Wɔn yɛ meeting akɛseɛ bebree wɔ so. Ayɛ a wiase abayifoɔ nyinaa tumi kɔ so kɔ yɛ meeting ama kwan da so. Wow. Ɛno nti asaawa ebi wɔ ofie a. Deɛ ɛbɛboa wo ne sɛ, wosɔre a, yɛ nananom no bebree nim nti no, wɔsɔre a na wɔde nso atwa ase ahyia. Wow.
Wɔyɛ a na wɔasa nso na wɔahwie agu so na wɔde twa ho hyia. Ɛno ara nso so na ne yɛte de twe yɛ se. Ɛsaa yɛ kaka aduru. Ɛno nti asaawa dua no ankasa ankasa no sɛ wɔwo fie a, ɛbɛboa wo but ɛsɛ ɛbaa bɛkum. Ɛne yɛfrɛ no domfu kumfo. Ɛbɛboa wo na asan aba abɛku wo. Efisɛ wɔbɛka sɛ, 'Ɔyɛ de twi ɛse. Nso so no, ɛbɛba abɛku wo, ɛbɛba abɛsɛe fie no. Nkradadua, wobɛka sɛ, 'Yɛde twi ɛse. Ɛsan bɛba abɛsɛe fie no. Na Gabi, woahunu wei? Wei yɛ dɛn? Bɔɔfrɛ.
ahaban. Bɔfrɛ ahaban.
Saa bɔfrɛ ahaban wei, Gabi sɛ bɔfrɛ no, ɛyɛ bɔfe bɛn ma ɛna ɛsi fie a ɛwɔ ne dwumadie a ɛdie wɔ honhom mu? Sɛ ɛyɛ bɔfe ba a ɛwɔ ne dwumadie a ɛdie wɔ honhom mu. Twerɛ to hɔ.
Aane. Twerɛ wei fa to hɔ. Ɛyɛ mmienu. Yɛ kyɛ ne fo firii. Kyɛ ne fo firii. Wo use solution a wobɛnya no, frɛ me na ka kyerɛ me. Gabi, sɛ Wei obi so ɔbɛsɛɛ wa wososo sɛɛ no bi yɛwɔ ahaban bi wɔ hɔnom a yɛde ka ho ɛno so sɛ nyankopɔn boa yɛ next video anhwɛ a yɛbɛka anhwɛ a yɛnka wei ara nso sɛ na ɛsa yɛ awo aduro
bɔfra haban na bɔfra haban okay bɔfra haban ɛsɛ twerɛ ɛm ɛsa ɛsa Nkekaeɛ, gono. Ei, gonorrhea. Syphilis, deɛ wɔn frɛ no an, ɛɛm, candidiasis o sɛ dɛn no, ɛsa. Ɛsa nyareɛ bebree, na yare a ɛsa a ɛnhuo koraa mpo ne sɛ, akwadaa a wɔda ano adwonsɔ. Akwadaa no, wɔse wɔyɛ korɔmfoɔ, ne nsa ha no. Yɛde bɔfe bɛrima na ɛyɛ ne ho adwuma. Yɛwɔ nhaban bi wɔ nom a yɛde ka ho. Obi se ne kra firi ne ho kɔ. Yɛde bɔfe bɛrima na ɛyɛ ne ho adwuma. Yɛbɛkɔ akɔtwe kra no aba. Ɛno nti so obi wu ne yɛpɛ sɛ nsamankwam si a, yɛde bɔfe bɛrima na yɛde nneɛma aka ho ne yɛfrɛ ne kra no sɛ, kɔyɛ dede. Mu wɔ nom a wobɛte kurukiri kurukuru, biribiara ntumi nstɔpe no. Ɛfiri sɛ. Nsuo tɔ na mframa fa na ebubu nnua a abɔɔferɛ etim deɛ etim emu. Nsoso koraa mpo no nsoso no bɔɔferɛ dua koraa nso ne dua asɛ. Emu wɔ emu wɔ ha. Sure.
Na adeɛ baako no sɛ wei nsoso no abayifoɔ pɛ so agodie paa. Sɛ bɔfe bɛrima si fie a deɛ ntura yɛ nananom wɔn nya adwene sɛ sɛ bɔfe bɛrima si fie a na wɔn de sekan apaa mu sɛ po po wɔn ntwa nto nkwene. Enni naawɔtwe ne naada no wɔ baa. Saa.
Ah, wonim a.
Wow.
Sɛ bɔfe bɛn ma si fie, me throw wo challenge. Me se me number no yɛ 0249 60 70 61. Bɔfe bɛn ma si wo fie a, fa sekan, fa twam, fa wura mu paa mu mmienu sei na paa mu wɔ other side sei. Na hwɛ ne naawɔtwe so. Sɛ flowers a ayɛ atentene atentene na ampra angu amma wei amma so a, aba amma so a. Gabi,
Bɔfe bɛrima wɔ fie a, ɔbaa bi a ɔwɔ fie obiara no, wɔnya awoɔ. Wɔware mo nyinaa, wɔayɛ mo nyinaa mmɔbɔnyini. Ɛne mmaa no da anaasɛ. Wɔne wɔn da wɔ honhom mu. Abayifoɔ dua baako paa no no, wei ne ho ɔhene. Bɔfe bɛrima. Bɔfe bɛrima, yɛfrɛ no ɔdi awuo.
Sɛ obi bɛkum wo bɛrima a, wɔde bɔfe bɛrima na ɛbɛyɛ wo. Yɛfrɛ no ɔdi awuo. Wɔn se yɛteeɛ na awu. Yɛfrɛ no ɔdi awuo. Ɛnkyɛe koraa.
Ɛnkyɛe. Yɛte yɛ awu. Ɛnso so se yɛka nkontommire ɛmmerɛ kyɛ bɔfrɛ. Enie, nkontommire ɛmmerɛ ɛkyɛ bɔfrɛ. Ɛnso so yɛte yɛn awu. Na deɛ ɛwɔ mu nie. Wei a yɛbɔ se bɛɛma yi, sɛ bi wɔ ofie, awareɛ ɛho yɛ den, awoɔ ho yɛ den. Mompɛ nso anaasɛ mmɔle, momfa ntwa ho nhyia. Momfa sekan paa mu mmienu. Mompɛ lafinta bi ɛhia mo. That very day no momfa ntoto aseɛ, mompɛ nsuo na momfa nyare. Ɛno yɛfrɛ no cleansing, mode yi mo ho fi. Wɔsɛ momfa adwera nyare nyi mo ho fi. Mode yi apam a ɛda mo ne bɔfrɛ no ntam. Abaayewa bi a ɔwɔ fie biara, wei mede akyɛ wo. Wonya yɛ sɛ Kim, Gabi, wɔda a, wɔbɛhunu sɛ wɔne bɛrima ɛko wɔ daeɛm sɛ me maa no me nna. Sɛ abɔfe bɛɛma wɔ fie a, wo da a woso daeɛ wo nkae da, daeɛ a yɛde wo bɛkɔ anim wo nkae da.
Na da bi, bɔfe baa no nso so no sɛ bɛsi fie, efie a wɔawa, ei, mo wo sɛ mpɔtoro ato kosua.
Nkwadaa no nso so, obiara ne ne papa. Ei. ɛno no saa no na sɛ bɔfe ba bɔfe ba obiara te bi di mhm. ah, ana bɔfe ba nso so no ɛsi so a ɛna ɛyɛ mmarima akɔnɔ sɛ yɛbɛte adie ɛkɔ soro ɛnyɛ barima akɔnɔ wɔbɛɛ twam a berɛ a wonti bi ma me na wate bi de ama no mhm. Nti bɔ ɔfrɛ no sɛ esi so na yɛ aba awa na yɛn yɛ mmeranteɛ no yɛ bie. Yɛ kɔn dɔ. Yɛ kɔn dɔ. Ɛni nti so ɔba esi so wɔ abusua mu a, a krakye. Wɔne wei bɛwo, wɔne wei bɛwo, wɔne wei bɛwo, wɔne wei bɛwo. Gyesa bɔ ɔfrɛ no ma kotu aseɛ. Ai! Ɛno nso so no, abayifoɔ pɛ so agodie paa. hmm. abayifoɔ nnua no aneɛ kyerɛ no na gabi mekaa sɛ mɛkyerɛ stadium kɛseɛ stadium kɛseɛ paa so ahunu nkontommiri ma menyɛ ne sei na ɔmu hunu ne yie yɛdi ka ntee no koraa ɛnso so ɛnwoe ɔn bɔfrɛ no ago nti so obi obi bɛka wo mɛma asɛm a wɔde bɔfrɛ bɛnya wo wei nso ago
agyegye nkuruma no nso so ago No no.
Wɔbɛhaw.
Ayɛ mmere. Na deɛ ɛwɔ mu nie, nkontommire, yɛnnua no wɔ fie. Mo a mo, mo a, mo a mo papa mo kɔ nwura mu no, montie. Ka kyerɛ wo papa sɛ, Papa, sɛ wo nam na wɔwɔ kasa a wɔkaw a, bu bi. Wobu yɛn a, baabi a wɔwɔ no aka no, fa si wɔn mu sei. Four, five minutes. Ɛ, prɛmire na ɛka o, kyerebene na ɛka o, berɛdwuma na ɛka o, mpo no a ɛnyɛ adwuma. Wow! Wobɛba fie aba abɛdidi, wonka sɛ wo mpo ayɛ den aka o. Kontommire.
Nkontommire yi ara yi. Okay.
Sɛ yɛka ba yi dua baako a ɛwɔ ateasefo asase yi so a ɛyɛ wei. Me ne wo turo challenge bi, wo a woadua nkontommire menkei wɔ wo fie. Nsuo tɔ gyae. Ɔna nsuo tɔ gyae a ɛyɛ akakra kakra bi agugu so. Sɛ bosuo gu a ɛyɛ akakra kakra gu so. Sɛ nsuo tɔ o bosuo gu o ahomakye sɔre na kɔ ho. Mhm. Wokɔ ho a pɛ bi, pɛ adeɛ, hwie gu mu. Wohwie gu mu a. Yɛwei pɛ bucket a wode dwareɛ no, wadware wadware a wadware awie no, hwie saa nsuo no gum. Deɛ wohwie gu toa no mu hwie gum. Anwummerɛ a wobɛda no, fa hohoro wo ho. Wode hohoro wo ho a, wobɛhu sɛ honhom no a wɔne wobɛda no ɛbɛba abɛwura wo aka sɛ, mene wo ni hwee yɛ biom, mene wo ni hwee yɛ biom. Obi gyina hɔ nom a ɔbɛka sɛ wobɔ dam nti woyɛ a, make sure sɛ nnipa bɛyɛ dɛn ɛbɛbɛn wo ɛwɔ dɛm.
Hwie Paulo ho. Honhom no bɛba abɛwura wo mu. Ɛno na wɔka no sɛ manifest no o, sɛ dɛn no. Yɛn aborɔfo no yɛante. Yɛante. Mese number no yɛ zero two four nine sixty seventy sixty one. Woyɛ wie, deɛ wobɛnya biara no, frɛ me na ka kyerɛ me sɛ mehunu sei, mehunu sei. Na Gabi,
saa nkontommire yi ara yi, ɛyɛ stadium kɛseɛ.
Football field. Awurade Nyankopɔn.
Ewiase nyinaa ɛno na ɛso. Sɛ ebi wɔ wo fie a, anadwo twelve to one, kurom ayɛ dinn no, wo deɛ bue wo mpoma na tɛ hɔ dinn na hwɛ so. Ɛyɛ te sɛ deɛ yɛabɔ gya mu. Wɔn sɛ mmaa no kɔtɔ bidie bi a ano yɛ den na wɔn bɔ mu a na agye tetaatetaatetɛ. Ah, deɛ tete no.
Nhunu na bebree wɔ so. Wow. Nhunu na bebree wɔ so. Bebree na ɛwɔ soɔ no. Mm-hmm. Abayifoɔ kuo kuo kuo kuo nkoa o Ɔgɔlɔfoɔ nkoa na ɛba so o Taakum Ɔgɔ Ne sɛ wonyɛ ɔgɔlɔ a woma so bi Wonyɛ wow. ɔgɔlɔ a woma so bi Ɛno nti sɛ bayikura to obi a Anadwo no wonya hunu saa adeɛ no ara Bɔ ho adagya Woyɛ kuro no atuu no Bɔ ho adagya Worekɔ a mmue w'ano nkasa Nhwɛ w'akyi Worekɔ a wobɛte nsɛm wɔ w'asom Ɛnnɛ yɛde asedɛnte kɔtoa, yɛde sei kɔtoa, yɛde sei kɔtoa, yɛbɛma wei twere, yɛbɛma wei dam, yɛasama wei ama yɛ, wei abɛdi atɛm, yɛde sikahye ato wei nsam. Krate, ɛnkasa, woduru hɔnom na wodeɛ mmoa, mmoa no sei. Kontomire no. Ɛntwe w'akyi.
Okay.
Kofie.
Saa kɔwura wo dan mu. Wowura wo dan mu a, Som, bu ha no. Bu ha no firi so. Wabu ha sei no, abɛyɛ tia ama wo. Maame fa, maame fa ketewa yi nyɛ. Wamoa no sei. Wabu ha no afiri so, abɛyɛ tia ama wo. Posa. Posa, wo deɛ posa no sedeɛ w'ahoɔden bɛtumi biara, posa no yie. Woposa wie a, ɛbɛyɛ sɛ deɛ anoa. Ma mimia mu ntra na hunu sɛ mamposa ne din o, nso so anoa. Ɛno nti, ahaban a wotumi di ne mono abere a ɛte sɛ yɛanoa no yɛ nkontommire. Waposa awie no, mese wonya posa a, kuro no baabi a ɛda biara no, fa tare so na pɛ ntoma gu hunu bi fa kyekyere na da. Adeɛ kye a, Gabi. Fa nsa wɔ so sɛ wonte sɛ kuro da hɔ. Ei.
One night pɛ no, within one night pɛ. One night no, wobɛhu sɛ kuro no deɛ da hɔ but wonte yaw. Ɛni one week kuro no bɛtu amem. Wow.
Ɛni one week kuro no ɛbɛtu amem. Stadium kɛseɛ yi. Hmm.
Baba Yara. Hwɛ, Baba Yara yɛ stadium. Ɔhene Gyan. Ɛte sɛ aka saa Ghana stadium no nyinaa bom. Ɛso paa, wei ɛso. Stadium kɛseɛ paa. Na Gabi, adeɛ baako nso so wɔ nkontommire ho a mehunu a na m'ani agye. Ebi sɛ sɛ mehwɛ mehwɛ Sɛ obi to wɔnom a, wɔse aane. Wei yɛ bayifo, wei yɛ bayifo, wei na ɛyɛ meɛ. Ɛnyɛ hwee, ma nnipa no, wɔn aberewa, ɔyɛ ababaawa mpo na n'anim nyɛ aberewa. Wɔbɛpɛ awudifoɔ kɛtɛ. Ahaban bi, yɛfrɛ no awudifoɔ kɛtɛ. Next video, yɛde awudifoɔ kɛtɛ no bɛba. Ɛsɛ sɛ wo fie ba yie, wɔhu a, wɔmuna ne yam hye no, paw! wobɛpɛ awudifoɔ kɛtɛ de aka kontommire yi ho na video no yɛbɛkyerɛ deɛ wode bɛyɛ na woyɛ wie nnipa a ɔso agye wo nsam sika deɛ ɔwɔ so wɔ ma wonyɛ yie deɛ wɔ so ɔpɛ wo sɛ yɛ ɔpɛ wɔ nimguaseɛ wo deɛ wo nsrɛ no wadi wo ni abuada da bia wo mfira kuntunkuni ne kɔbene na wosi ayi ase na wobɔ bena deɛ Yɛbɛbɔ no adane de akɔ no so. Yɛanya abosomsɛm. Tumi wɔ ahaban mu. Tumi wɔ ahaban mu. Yɛbɔ ɔsorosoro hene din ansa na yɛstate dwumadie no. Mede end time prophet. Ahaban ɛkasa. Ahaban kasa. Nti Gabi. Ɛntan.
Ɛnɛ deɛ yɛde bɛsie no nie.
Okay. Wansɛ obi sɔre ɔso o. Ntam nsa aduro no a woyɛ no, yɛnte aseɛ. Nsa aduro no, yɛbɛkyerɛ ahaban a yɛde fra sardine no a wokɔtɔ anwamoa na woagye agu so na wodie no, yɛbɛkyerɛ. Na Gabi, keesi bi a naano ɛbɛtɔɔ m'anim, a papa bi a wanom nsa na ne nua, ne nua mmienu nyinaa yɛ asɔfoɔ, akɛsefoɔ paa wɔ Ghana, asɔfoɔ no wɔagye din. Wɔn din deɛ, yɛremfa mma. Na ne nua no bɛduruu m'anim a, mekaa sɛ, 'Wɔkɔtɔ sardine mmra no. Ɔse, 'Masa, sardine deɛ sɛ yɛwɔ bi wɔ fie. Ɔbaeɛ, waboro sɛ atwam na mese, 'Krakye, momma me sardine no. Yɛkɔtee ahaban wɔ Tumi baeɛ a na yɛde nnoɔma totoo nnoɔma so a na yɛde ma no. Yɛse, 'Papa, gye na nom. Ɛnsa, wonnom bi bio. Wɔnom yɛ ano ɔsra te sɛ wɔfe, na yɛ de, yɛma wɔn kɔtɔ nsa a wɔpɛ pa ara. Wɔpɛ apɛtɛhye ne club. Wow, nnipa, wɔaka nnoɔma mmienu abom o. Aka mmienu abom.
Apɛtɛhye ne club.
Wɔsan twe jɔɔto gu so. Na yɛ wɔn kɔtɔ baeɛ no, ɛna ne nua no ka sɛ, wɔnom jɔɔto ka ho, ɛna mesɛ montɔ bi mmra. Wɔn baeɛ no, yɛde nsa no hwia no sei a, wɔfe saa ara. Nsa no yɛde bɛ afei deɛ wɔbɔ to gu dwɔɔto no yɛsoo sei masa wɔfefe ne ho mese hmm. wo a wo deɛ wo sei tumi ni hɔ no bra nnipa no deɛ wanom nsa one week ɔnyɛ kɔwe nsa ni mepɛ deɛ wɔtɔ nsa mu ntentan gabi deɛ wanom nsa akɔ deep fa ne bra wɔba no ɔse Yɛhwɛ mu na ɛwɔ bi na ɛyɛ no a, yɛbɛkyerɛ no, yɛbɛbɔ no adane sɛ nipa no fata nkwanhyia a, yɛde bɛma no. Na Gabi, yɛ na video a yɛbɛyɛ no, yɛkyerɛ nkontommire no ne awudifoɔ kɛtɛ ne nnoɔma ɛka ho wie a, wo a obi de wo ka, yɛ ready. Eh, obi de wo ka one cedi mpo no a, yɛbɛma wo adane no. Wɔbɛtu ne nan mmirika gidigidigidigidi. Yɛde mesoa bɛyɛ nnoɔma wɔ ha. Wow, mako mesoa. Mesoa. Okay. Ɛfiri sɛ.
Saa abayifoɔ park wei deɛ wɔse wakɔ akɔgye aduro a yɛde aduro no atum wɔbo aduro no anya adwuma
wow wokɔte ahaban foforɔ na ɔde to kontommire mu anya adwuma saa oh watora aduro no watora aduro no samena pɛ samena yɛ nnam mhm. memmɔ samena biara din alɛta samena deɛ yɛ yɛnyɛ dea samena company biara nso sponsor yɛ sponsor okay Jamasi State TV Samina company biara nsponsor yi. Palette samina anaasɛ amonkye. Ano wɔ den. Wobu kakraa bi a ɛba ahuro kyɛn samina nyinaa. Pɛ full one fa to nkontommire yi mu. Kyikyiri ne sei na fa to hɔ. Four five hours yi fa to nsuo mu yɛ ne sei ahuro baako mpo ma. Wow!
Hey, practical. Ɛwɔ tumi a. End time wei nko ara deɛ me me kɔ fie a mɛyɛ bi. Kɔ na kɔ yɛ bi.
Me se ahaban ɛwɔ tumi. Ah atiefoɔ ne ahwɛfoɔ wɔn ani gu so ɛrehwɛ na wɔn aso nso gu so retie Gyamase State TV online. Da biara yɛade srɛdeɛ ɛyɛ baako pɛ sɛ sɛ wonya. Ɛnsɔskraibe a, sɔskraibe na afei nso di channel yi ho adanseɛ kyerɛ wo nua, na bɔ nnoɔma pa a ɛrekɔ so ho dawuro kyerɛ wo nuanom. Ɛnnɛ yɛasua adeɛ, w'ani tua sɛ yɛasua adeɛ, nti di channel no ho adanseɛ kyerɛ wo nua sɛdeɛ meka no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno nso so ɛbɛtumi anya yɛ videos no bi ahwɛ. Nti hyɛ video no ma wo nua, sɛ wonte biribi ase a kɔmɛnte. End time yɛda wo ase.